fil-ħajja tal-Knisja jekk iġibu ċertu reazzjoni lejn l-istituzzjoni. Jiżviluppaw movimenti fost il-fidili hekk li jġibu ċertu reazzjoni lejn Knisja istituzzjonali. Jiżviluppa dejjem iżjed fil-qalb tal-fidili x-xewqa għal Knisja iżjed spiritwali. Iqumu movimenti qalb il-fidili Animati minn din ix-xewqa. L-isfortuna hi li ħafna drabi dawn il-movimenti li jibdew b'intenzjoni tajba, bl-intenzjoni jmorru għal ħajja iżjed safja, għal ħajja iżjed evanġelika jew kif kienu jaħsbu li kienu jgħixu l-ewwel Insara, jispiċċaw biex jaqtgħu lil dawn il-fidili 'l barra mill-qalba tal-Knisja. biex jinqatgħu. Jispiċċaw li dawn il-fidili jaqgħu f'ereżiji diġà kkundannati mill-Knisja. Jispiċċaw biex jikkreaw gruppi li joħduha kontra flok jirriformaw il-Knisja mill-qalba tagħha. Żewġ gruppi ta' dawn it-tip huma l-Katari u l-Valdiżi. Għadna fil-qalba tal-Medjuevu. Min kienu l-Katari? L-ereżija tal-Katari taf l-għeruq tagħha fl-Orjent, U taf l-għerq tagħha fl-ewwel sekli tal-ħajja Nisranija, proprju fil-Manikkeiżmu. Min kienu dawn il-Manikkej? Ek dawn il-Manikkej kienu jemmnu li hemm żewġ forzi kbar fl-univers u dawn iż-żewġ forzi rabtuhom ma' Alla tajjeb u Alla ħażin. Għalhekk mill-ewwel nindunaw li dawn in-nies ma knu Nsara xejn għaliex ma jemmnux f'Alla wieħed imma jemmnu li hemm Alla tajjeb u Alla ħażin. L-Alla ħażin li spiss jorbtuh mal-Alla tal-Antik Testment u l-Alla t-tajjeb jorbtuh mal-Alla ta' Ġesù Kristu, l-Alla tal-Ġdid Testment. Hekk għalkemm din l-ereżija tiġi kkundannata bis-saħħa kollha fl-ewwel sekli taż-Żmien Nisrani, dejjem tibqa' hemmhekk, tibqa' fl-għeruq. U fil-Medju Evu terġa' tinxtered proprju fl-Ewropa. Il-Katari kienu nies li jqisu lilhom infushom bħala il-puri, bħala n-nies veru safja. Dawn kienu jaqsmu lilhom infushom f'żewġ gruppi, il-perfetti u l-fidili. Il-perfetti kienu dawk li rċevew l-unika sagrament, jekk tista' ssejjaħlu sagrament, li huma kienu jqisu bħala validu, li rċevew il-magħmudija tal-Ispirtu. li huma kienu sejħulha il-consolamentum. Dawk kienu n-nies li kienu assigurati mis-salvazzjoni ta' ruħhom. Il-kumplament kienu jridu jiddependu fuq l-interċessjoni ta' dawn in-nies. Hekk il-fidili ma kinux assigurati li huma kienu se jsalvaw, u li x'aktarx kienu jżommu li wara din il-ħajja kienu jsir jerġgħu jitwieldu li r-ruħ tagħhom li ma tkunx għadha issaffiet biżżejjed Għax ma laħqitx dak il-grad ta' perfezzjoni meqjus minnhom jerġgħu jittwieħdu f'xi forma ta' ħajja oħra. Narawna hawnhekk l-influwenza ċara ta' ċertu reliġjonijiet orjentali. Il-perfetti kienu nies li jgħixu ħajja axxetika iebsa ħafna. Il-Katari, kif għedt, kienu jqisu li hemm Alla tajjeb, Alla li hu marbut mal-ispiritwali, u Alla ħażin, li marbut ma' dak kollu li hu materjali, u għalhekk, il-perfetti kienu jikkundannaw dak kollu li hu materjali. L-istil ta' ħajja axxetika li dawn in-nies kienu jgħixu, hekk ħajja li tinnega kwalinkwe sodisfazzjon lill-ħajja tal-ġisem, lill-ħajja materjali, hekk ġibed lihom numru kbir ta' dixxipli. Hekk numru ta' nsarjin trebħu minn din l-ereżija, għaliex kienu jaraw fihom nies verament spiritwali li daħlu f'kuntrast ma' Knisja spiss marbuta mal-ġid ta' din id-dinja, Knisja li forsi kienet qed tagħti skandlu flok kienet qed tiġbed in-nies lejn radikalità tal-Vanġelu. Min-naħa l-oħra kellek dawn in-nies li kienu jgħixu qed jgħixu ħajja radikali ħafna. Naturalment, ħajja li, min-naħa l-oħra, peress li ma tirrispettax il-kobor tal-ħolqien t'Alla, hekk kienet proprju tinnega il-verità tal-Inkarnazzjoni, li Alla sar bniedem għalina. Dawn in-nies ma kienu jaċċettaw bl-ebda mod li Alla qatt seta' jsir bniedem. Il-Knisja qagħditha qatta bla ħabel kontra din l-ereżija. Din l-ereżija xterdet ħafna fi Franza, fejn dawn in-nies kienu magħrufa bħala l-Albiġiżi, u l-papiet saħansitra nidew forma ta' kruċjata, mhux iżjed issa biex jirbħu l-belt ta' Ġerusalemm minn idejn il-Misilmin, Imma proprju biex joħduha kontra dawn in-nies, li kienu żviluppaw tant fi Franza li kellhom saħansitra bliet sħaħ taħt idejhom. Jekk il-Knisja għalhekk teħodha bis-saħħa, anke bl-għajnuna tal-prinċpijiet tal-post, kontra dawn in-nies, il-prinċpijiet jiġu mħeġġin jieħdu saħansitra l-armi sabiex joħduha, sabiex jikkonvertu mill-ġdid lil dawn in-nies. Imma l-Knisja kellha strument ieħor importanti f'idejha, strument spiritwali, l-eżempju ta' nies li huma wkoll fittxew li jgħexu r-radikalità tal-Vanġelu, li jagħtu xhieda ta' ħajja appostolika, għandna f'dan iż-żmien l-iżvilupp tal-ordnijiet mendikanti b'mod partikulari, f'dan il-kuntest id-Dumnikani, li bir-radikalità tal-ħajja tagħhom jerġgħu jiġbdu lura n-nies lejn il-veru Knisja, lejn il-Knisja ta' Kristu, u bil-predikazzjoni tagħhom jaslu biex jikkonvertu ħafna minn dawn in-nies li kienu ntrebħu minn din l-ereżija. Min-naħa l-oħra għandna moviment ieħor li jiżviluppa wkoll ġewwa Franza, proprju fil-belt ta' Lione. Moviment li għadu jeżisti sal-lum hu l-Knisja tal-Valdiżi, moviment li marbut ma' ċertu Pietro Valdo. Min kien dan Valdo? Dan kien merkant li f'ċertu mument fil-ħajja tiegħu jkollu konverżjoni. Jiddeċiedi li Ibigħ in-negozju tiegħu u li jagħti ħajtu għal ħajja ta' talb, ħajja ta' studju tal-Iskrittura u li twasslu anke għal impenn ta' predikazzjoni. Hekk joħroġ jipprietka u jiġbed miegħu numru ta' dixxipli u jasal saħansitra biex imur Ruma biex ifittex l-approvazzjoni tal-Papa. Hekk il-Papa jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal din il-forma ta' ħajja, imma jorbothom li fejn jipprietkaw ikollhom il-permess tal-Isqof tal-post. Jekk dawn in-nies jibdew bl-intenzjoni tajba, bl-intenzjoni li jgħixu l-ħajja radikali kif fehmu huma, l-ħajja appostolika, l-ħajja tal-Vanġelu, madankollu ma kellhomx il-formazzjoni teoloġika neċessarja sabiex jippridkaw il-veru tagħlim ta' Kristu, sabiex jinterpretawh tajjeb, biex jippridkaw il-veritajiet tal-fidi. u għalhekk jibdew jaqgħu f'ċertu eċċessi. L-isqof tal-post, l-isqof ta' Lione, jiddeċiedi li ma jagħtihomx permess li jippritkaw fil-belt tiegħu. Flok dawn jissottomettu fi spirtu ta' vera ubbidjenza lejn l-isqof tal-post, proprju kif kien talabhom il-Papa, dawn joħduha qatta' bla ħabel kontrih u bil-mod il-mod jinqatgħu saħansitra mill-Knisja. Għalkemm il-Knisja toħodha bis-saħħa kontra dan il-moviment li issa kien qed jiżviluppa 'l barra minn ħdanha, u toffri hi wkoll risposta permezz tal-movimenti tal-ordnijiet mendikanti li wkoll iħaddnu l-istess tip ta' ħajja appostolika magħquda mal-predikazzjoni, dawn il-movimenti xorta jkomplu jikbru u maż-żmien mbagħad il-Valdiżi jingħaqdu mar-Riforma Protestanta. Permezz ta' dawn iż-żewġ movimenti li ddeskrivejt, naraw li l-intenzjoni tajba ħafna drabi mhix biżżejjed biex wieħed iwettaq proprju l-missjoni afdata f'idejh. Spiss rajna li dawn in-nies bdew bl-intenzjoni tajba kollha, bdew bl-intenzjoni li joħduha kontra l-abbużi fil-Knisja, imma ma fehmux li biex tirriforma l-Knisja trid tibqa' fi ħdanha u mhix tinqata' minnha. Dik hija sfortuna kbira li min beda b'intenzjoni tajba jispiċċa li jqiegħed lilu nnifsu f'pożizzjoni li jiġġudikaha hu, l-istess Knisja ta' Kristu, u li din il-pożizzjoni twasslu sabiex jinqata' minn ħdan il-veru Knisja.